Uned 2, Adweithiau Cylchroadwy, Prosesau Diwydiannol a Chemegion Pwysig. Mae adweithiau cylchroadwy, allwn ni edrych ar adweithiau a fod yn un ffordd neu'n gylchroadwy, sef reversible. Ar rai un ffordd, Enghraifft o hwn fydde niwtraliad syml rhwng asid hydroclorig ac alcali o'r enw sodiwm hydrocsid. Welwn ni'r adweithyddion ar y chwith yn ffurfio y cynhyrchion ar y dde. Ond gyda adwaith cildroadwy, mae'r adwaith yn digwydd yn y ddwy ffordd. Mae'r adweithyddion, nitrogen a hydrogen, yn gallu ffurfio amonia, Ond unwaith i'r amonia ffurfio, mae'n gallu torri nhw lawr unwaith eto, nôl mewn i'r adweithion, adweithyddion gwreiddiol. Ewn ni edrych yn fanylach nawr ar adweithiau cildroadwy, sef y broses Haber. Gen i weld adwaith yn mynd yn y blaen adwaith yn y fan yma, lle bod yr adweithyddion yn cyfuno ar y catalydd haearn i ffurfio nwy amonia. Ond unwaith i'w ffurfio, mae modd iddo droi yn ôl, unwaith eto, mewn i'r adweithyddion. Felly, i edrych ar y gosodiad diwydiannol te, fe olion ni hydrogen a nitrogen, yr adweithyddion, yn paso i mewn i'r adweithydd, lle newn nhw baso dros catalydd poeth, a cael eu troi neu trosi mewn i nwy amonia. Mae'r amonia yna yn cael ei oeri yn y cyddwysydd ac yn ffurfio hylif sydd yna yn cael ei dynnu allan ar waelod yr offer. Mae unrhyw hydrogen a nitrogen sydd dros ben sydd heb adweithio yn cael ei ailgylchu yn ôl i mewn i'r adweithydd. Crynodeb felly te o'r broses Haber. Mae nitrogen yn cael ei dynnu o'r aer gan ei oeri i lawr nes bod e'n cyddwyso i mewn i hylif, ac gan broses weddol cymhleth mae hydrogen yn cael ei echdynnu o nwy naturiol, er enghraifft, methan. Mae'r rhain yn cael eu pasio mewn i rydweithydd sydd â'r tymeredd o 450 gradd Celsiws, a'r wasgedd o 200 atmosffer uh, sydd â chatalydd haearn. O fyna, mae'n cael ei basio i mewn i'r oerydd le mae amonia hylifoel yn cael ei gasglu ar ôl oeri'r nwyon. Fydd unrhyw hydrogen a nitrogen sydd dros ben yn cael ei fwydo nôl mewn i'r adweithydd. Felly, yr amodau gweithredol te ar gyfer y broses diwydiannol. A tymheredd? Os ydy'r tymheredd yn uchel, Mae hwn yn gweithio'n erbyn ffurfio amonia gan ei fod e'n adwaith ecsothermig, ac mae poethi adweithiau ecsothermig yn achosi nhw fynd yn yr ôl gyfeiriad yn erbyn yr hyn 'yn ni eisiau ffurfio. Ond, os ydy'r tymeredd yn isel, rhywbeth falle byddech chi'n ystyried gwneud, mae'r cyfradd adwaith felly yn isel. ac er ein bod ni'n ffurfio canran uchel iawn o nitrogen o amonia, fydd yn cymryd amser hir iawn iawn i hwn i ddigwydd. Felly, ni'n gorfod ddod at tymheredd cyfaddawd neu compromise o tymheredd canolig o tua 450 gradd Celsius. Mae'r gwasgedd yn dilyn patrwm eitha tebyg. Mae gwasgedd uchel yn creu llawer fawr o amonia lle fydd pedwar moleciwl yn ffurfio dau moleciwl. Ond mae gwasgedd uchel yn gostus iawn i gynnal o ran offer ac o ran faint o egni sy'n angen i gynnal y gwasgedd uchel yma. Felly mae gwasgedd isel yn swnio fel syniad da. Ond eto, cyfaddawd yw hwn gyda gwasgedd canolig o tua 200 atmosffer. Rydyn ni hefyd yn defnyddio catalydd, a'r catalydd ni'n defnyddio yw haearn, sydd yn rad iawn Mae'n cael ei falu'n fach er mwyn cynyddu'r arwynebedd. Ac mae'r catalydd, wrth gwrs, yn lleihau y tymeredd sydd angen i ddefnyddio er mwyn i adwaith ddigwydd. Felly crynodeb te, tymeredd 450 gradd Celsius, 200 atmosffer a chatalydd haearn. Bydd unrhyw nwyon sydd heb adweithio hefyd yn cael ei ail-fwydo i mewn i'r adweithydd. Mae'r adwaith yn ffurfio tua 15 y cant o amonia. Mae 85 y cant y gweddill yn nwyon sydd heb adweithio sy'n cael ei fwydo nôl i mewn. Nawr un peth mae angen i ni wybod ar gyfer disgyblion uwch yw bod amonia yn gallu adweithio gydag ocsigen i ffurfio asid nitrig a dŵr. Nawr does dim angen i chi ddysgu yr afaliad symbolaidd yn y fan hyn. Nawr un o prif Defnyddiau amonia yw i greu gwrteithiau neu fertilisers. Gwrteithiau yw sylweddau sy'n hybu tyfiant mewn planhigion, ac mae'r gwrtaith nitrogenaidd artiffisial yma yn ailgyflenwi'r pridd gyda digonedd o gyfansoddion sy'n cynnwys nitrogen. Y sylweddau yma sy'n cael eu dynnu allan gan blanhigion wrth i nhw dyfu. Felly mae planhigion angen nitrogen ar gyfer adeiladu protein er mwyn tyfu ac i drwsio unrhyw ran ohonyn nhw sydd yn cael niwed. So sut ydyn ni yn creu gwrtaith? Wel, broses eitha syml, un i chi'n gyfarwydd iawn ag e, o'r enw niwtraliad. Os ydyn ni'n ychwanegu asid at amonia fydd e'n ffurfio halwyn. Ac enghraifft o gwrtaith enwog um, yw amoniwm sylffad ac aethwn ni ffurfio o adweithio amonia gydag asid sylffwrig. Disgyblion uwch fydd angen dysgu'r hafaliad symbolaidd. Un arall yw amonia ac asid nitrig ac mae hwn yn ffurfio amoniwm nitrad. Ac eto, disgyblion uwch, fydd angen dysgu'r hafaliad symbolaidd yn y fyna. Sylwch, does dim dŵr yn ffurfio yn y ddau hafaliad yma, le fel reol sy'n ni'n edrych am niwtraliad i ni'n ffurfio halwyn plus dŵr. Dim ond yr halwyn yn y fan yma. Right. O ran defnydd gwrteithiau, mae yna fanteision, a byddwn ni'n meddwl manteision eitha amlwg. Mae'n algyflenwi'r pridd, fel ni wedi dweud, gyda mwynau nitrogenaidd, sydd yna'n arwain at cnydau yn tyfu'n gynt ac yn fwy iach. Yr anfanteision i hyn yw bod e'n hybu tyfiant chwyn yn ogystal â'r cnydau i niche, felly fydd hefyd angen defnyddio chwyn laddiad, felly fwy o gemegau dros ein planhigion ni. Mae gwell cnydau yn denu mwy o bryfed, sydd yna'n arwain at angen defnyddio pla leiddiad neu insecticides neu pesticides hefyd. Eto, mwy o gemegau dros ein cnydau. A un o'r pethau pwysig sy'n dod i fyny mewn arholiadau yw y difrod i fywyd gwyllt mewn afonydd a llynnoedd, gan broses o'r enw ewtroffigeth. Gewn ni edrych yn fanylach ar hwn nawr. Sylwch yn y llun bod algau gwyrdd wedi ymledu dros y llyn yma. Nawr, fydd hwn yn digwydd wrth bod gwrtaith yn llifo i'r afonydd wrth gael ei olchi yna o'r pridd gan y broses o glaw. Mae hwn yn hybu gordyfiant algâu i, i orchuddio'r arwyneb, ac mae bacteria yna yn lledu wrth i nhw fwydo ar yr algâu marw. Mae'r broses yma o bacteria'n lledu ac yn resberadu yn aerobic yn tynnu ocsigen oddi wrth y dŵr, sydd felly ddim ar gael ar y, ar y bywyd gwyllt sy'n byw yna fel pysgod, ac hwn felly yn lladd y bywyd gwyllt. Wrth edrych ar asid sylffwrig nesa, i ni'n edrych ar y broses gyffyrddiad. Mae yna dri prif cam yn y fan hyn, gyda'r ail gam yr un pwysicaf i wybod am yr arholiad. Y cam cynta yw ble mae sylffwr yn adweithio gydag aer, neu ocsigen o fewn yr aer, ond mae'r rhan aer yma i fod yn sych. Oni bai hynny, beth i ni'n ffurfio yw asid sylffwrus, ac i ni eisiau ffurfio'r sylffwr deuocsid. Yn yr ail gam, y gam pwysicaf i ni te ar gyfer arholiad, i ni'n gweld bod sylffwr deuocsid yn adweithio gyda mwy o ocsigen i ffurfio'r nwy sylffwr triocsid. Mae hwn, fel allwch chi weld, yn adwaith cildroadwy. Bydd angen defnyddio catalydd fanadiwm pump ocsid yma ac fydd angen defnyddio tymheredd o 450 gradd celsiws, yr un peth felly tua'r broses Haber. Ond mae'r gwasgedd yma i ni dim ond yn defnyddio gwasgedd atmosfferig, neu ambell waith hyd at dau atmosffer. Y trydydd cam yw ychwanegu dŵr at asid sylffwrig crynodedig, uh, sori, at sylffwr triocsid i ffurfio asid sylffwrig. Yr adwaith a welwch chi isod yw'r hun mae angen i chi ddysgu, ond mewn gwirionedd nid dyna beth sy'n digwydd. Gewn ni weld o fewn y sleid nesaf os edrychwn ni ar y cam Olaf, cam tri. Mae sylffwr triocsid yn cael ei osod mewn i'r amsugnydd, the absorber, ac mae asid sylffwrig crynodedig yn cael ei chwistrellu drosodd e. Mae adwaith yn digwydd sydd yn ffurfio sylwedd bach ryfedd o'r enw oleum, ac mae hwn yn hylif. Ac i'r oliwm yma mae dŵr yn cael ei ychwanegu sydd yna yn pen draw yn ffurfio'r asid sylffwrig. Ond fel wedes i, i ni'n cymryd hwn fel bod dŵr yn cael ei ychwanegu yn uniongyrchol i'r sylffwr triocsid. Mae gan asid sylffwrig priodweddau pwysig. a rhai cemegol fydd bod asid sylffwrig crynodedig yn ocsidydd da. Mae hefyd yn ddadhydradydd. Ocsidydd yw sylwedd sy'n ychwanegu ocsigen i sylwedd arall, ac wrth wneud hynny mae'n cael ei rydwytho. Dadhydradydd yw sylwedd sy'n tynnu dŵr oddi ar sylwedd arall. A gewn ni edrych ar rai o'r arbrofion hyn nawr. Os ydyn ni'n ychwanegu asid sylffurig rhwnnydedig at copr sylffad hydrus, y grisialau glas, mae'n tynnu dŵr oddi ar y grisialau yma, sydd yn gadael copr sylffad anhydrus neu anhydrus heb ddŵr, sydd yn ddangos yn wyn.

Mae gewn ni weld dadhydradiad siwgr, neu siwcrôs, mewn asid sylffiwrig. Fe wyliwn ni fan hyn bod y siwgr yn cael ei dorri lawr mewn i carbon a dŵr. Caiff yr asid sylffiwrig i ychwanegu at y siwcrôs o siwgr. Mae gewn ni weld bod newid mewn lliw yn gos sydyn. Mae nawr yn troi'n dwyllach ac yn dwyllach, fel bod y carbon yn ffurfio, sydd fel siarcol. Ac mae hwn yn poethi, mae hwn yn adwaith exothermig. Mae gennych chi weld fan hyn y tŵr carbon yn tyfu ac mae rhyw faint o Sdim ond o bant i fyd.